Salam hormatly watandaşlar. Ine Türkmenistanyň baýdagy. Biz şu gün Warşawada on altynjy sentýabr iki müň on dokuzynjy ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk boýunça uly maslahat geçýär. Şo maslahatyň içinde bizem Şoň agzasy bolup durus. Resmi Türkmenistanyň gelen adamlaryň sany şol öňki birk sany adam, ýene-de şol öňki gürrüňler gatnaşmaly. Meseläň birinjisi hemem esasy talap edilýän meseleler näme? Söz bu pikir azatlygy. Esasy ýurduň içinde näme režim bar, diktaturamy, awtoritar režimmi ýa demokratiýa režimmi, Türkmenistan şol öňki öňküligi, Türkmenistanyň şol öňki diktaturasy. Mesele nämede? Türkmenistan indi diktaturaň derdinden Esasy olar üç million däl-de, bäş million ýa bolsa bir dört million milleti bar. Dört million milletiň deň ýarysy ýurduň daşyna çykan. Şoň bäş ýüz müňi eger Russiýada ýaşaýan bolsa türkmen raýatlarynyň, bir ýarym milliony şoň Türkiýede. Esasy siziň ünsüňizi çekjek bolýan meselämiň biri, siz özüňizem görýänsiňiz, Öňki diktaturaň umumy propaganda terroryň syýasaty düýpgöter özgerdi. Eger ozal bir ýaňky bir birki sany şagallary bir bir ýerde myjabat ýa töhmet bolsa şony biziň üstümizden guýýan bolsa, indi olar düýpgöter üýtgedi. Näme sebäbi näme? Sebäbi biz häzir şolary Biziň talap edýän bi şuňalak resmi OON-da ýa-da şuňalak OBSE-de çykyş edýän talaplarymyzy indi ýerine ýetirmeli bolýarlar. Şunuň ýalak halkara tribunalaryň üstünden biz Türkmenistanyň nirede gol çeken dokumendi bolsa şony siz hökmany suratda ýerine ýetirmeli diýip talap edibilýär. Biz birki ýylykda şu size agzan meselämiz bar ýaňky şol biz hiç haçan propaganda urşunda ýeňilmelidäl. Belli derejede birinji çaknyşyk birinji jeňini biz utduk. Sebäbi eger ozal bizi diýeli bir prosent adam diňlän bolsa biziň çykyşymyzy soňa baka ine soňky ýarym ýyl bir ýylyň içinde on prosende ýetdi. Türkmenistanyň içinde bizi diňledi. Diýmek Şol propaganda jeňinde birinji jeňimizi biz ýeňdik. Indi umumy Türkmenistanyň bul ugurdan alada galyp, ýaňky aljyrap ýöreniniň sebäbem şol, i umumy strategiýany üýtgedýäniniň sebäbem şol. Syn edýän bolsaňyz, indi olar ýurduň içinden o hapa-hupasyny azaltdylar-da, Hamala olar däl-de, ýurduň daşyndaky oppozisiýa ýa şoňa meňzeş adamlar şolar bilen razylaşanak, biz bilen razylaşanak, hemem bize garşy resmi göreş alyp barýarlar. Syn ediň soňky soňky döwürde çykan adamlar. Bir ýerde ozal KGB bolan bolsa, prokuratura bolan bolsa ýa-da okuwçy studentleriň içine siňdirilen bir ýaňky jansyz bolsa, bulaň hemmesine agzy birikdiler-de, bir ýerden ýaňky çykdylar, bular oppozisiýa diýdi, koordinasiony sentr diýdi, sowet diýdi, şoňa meňzeş etdiler. Hakykatdan näme şo zatlaň hemmesi? Esasy milletiň ünsüni diktaturadan sowup, ynha biz häzir sizi bagtly güne getireris diýilýän pikire öwürjek bolýarlar. Hakykatda. Ýurduň içinden, açlygyň derdinden, türmelerden çykyp zordan gaçyp ýören adamlar indi ozal ýarym million Russiýa Federasiýasynda bolan bolsa, bir ýarym milliony bu wagt Türkiýede ýerleşdi. Olar ýöne adam däl, Ol elektorat taýdan aktiw millet. Olar garry adamlar däl ýa ýaş çagalar däl. Olar okýarlar, daş-töwerege seredýärler, olaň özge pikirli adam bolup ýetişýärler. Şoň esasynda şu wagt umumy bize tarap edilýän göreş düýpgöter üýtgedi. Şoň esasynda Şu siziň şu wagt görýän adamlaryňyz şolar bize garşy işleýär. Diktatura olar oppozisiýa diýýär. Emma hakykatda olar olaryň esasy duşmany kim? Biz bolup çykdyk. Syn ediň. Türmä bizi ugratjak. Ýene-de otak ýaňky bi kazyýete iş ugradan bolýarlar. A ýene-de bi beýläk ýurduň içine äkit menden bolýarlar. Elinden gelseler ederler. Onuň ýalak warryklap adam gorkuzyp ýören adam kän. Ýöne biziň esasy eden işimiz. Birinji jeňiň netijesi şoň netijesi bizde. Eger siz diňleýän bolsaňyz, olaryň edýän emeli näme? Şol Nyýazowyň ulanan emeli bir wagt Nyýazow men Türkmenistanda üç ýüz sana baý etjek diýdi we millet oňa bary hüw gaýtdy. Indi bular hemmesi ýaşlaň aňyny näme bilen alýarlar? Aý biz indi gelejek ýaşlaňky, biz gelejeklerden hökümet gurnajak, hawa bulary parlamenta goşjak, Biz ine bular bilen häzir döwlet agdarşygyny etjek ýa-da döwlete geljek, hamana biri olara şeýtirip aç-açan ýerde bir ine geliň diýen ýaly ýagdaýda hereket edýärler. Şoň bilen sebäbi ýaş näme kime şöhrat gerek, kime pul gerek diýilýän, bulara hem şöhrat, hem pul gerek. Ýöne bir topar Türkiýede şuwagt esasy mesele nämede? Türkiýede bir ýarym million türkmen siňdi. Nähili türkmen? Olar ýaş oglanlar esasy. Biziň esasy elektorat taýdan aktiw millet olar. Olar garran adamlar däl ýa çaga çuga däl. Olar häzir okuw alyp başga durmuş gördülerde indi bular häzir hemmesi syýasy meselelere. Bi ýurduň içindäki diktaturyň eden-etdiligine garşy bulaň içinde üýtgeşik pikirler döreýär, özge pikirlik döreýär. Şoň esasynda diktatura esasy etmeli işi şol ýanky ýurt daşyna çykaran şo diversion bölümi, Şolaň etmeli işi näme? Şol adamlary özlerine çekmeli. Aýynaý seni prokuror ederin, aý seni altynjy otdel ederin, aý men seni parlament ederin ýene bularyň hemmesiniň adyny alýarlarda yz ýanyndanam bulaň hemmesi aňyrda Türkmenistanyň ýaňky KGB-siniň menbaň içinde bolup galýarlar. Men şu çykyşymy ýaňky bir halkyň içinde ozal giňden ýaýran bir Gürrüňi ýatlatjak bolýar. Bir wagt Ahalyň içinde bir atly dindar Aga Işan jan bolan. Şoň bilen elmydama tersine gidip göreşýän ters okan bardy o wagt. Gara molla diýerdiler oňa, gijeň diýerdiler. Şol bir gün Aga Işan jan gidip barýan ýolunda O köşek bolan bolup, ýaňky bozlan bolup dur. Şonda Ak Işanyň aýdan sözi, Aý, köşek bolup bozlasaňam, gözüň gijäň gözüne meňzýär. Millet, ýaş ýigitler, ýaşy ýeten adamlar, Türkmenistanyň halky, Türkmenistanyň raýatlary Eger-de siz diktaturadan dynmakçy bolsaňyz, birinji mesele hiç haçan ozal bolsun, täze bolsun, bir ýerde MNB bolsun, KGB, prokuratura bolsun, şolar bilen işleşip bir ýerde iş bitiren adam bolsa ýa işden çykan adamam bolsa, hiç wagt ynanmaly däl. Biziň ýolumyz açyk ýol, ýöne biz ilki bilen ak bilen garany saýgarmaly. Biz bar-a, biz bilen şol ýoly hakyky ak ýürek bilen göreşjek ýoly bilen biziň içimize salynýan içallary saýlamaly. Şoň üçin şunuň ýaly halkara maslahatlara gatnaşyp, şo taýda bir ýerde diktatura gol çekip, Men şu zatlara boýun alýan diýilýän ýerinde şo taýda diktaturaň bokurdagyndan tutup şol gol çeken düzgünnamalaryna boýun etmeli heme diňe şoň bilen biz şony ýeňip bileris.